book ya Ecclesiastes chapter number 11 verse 1 na verse number 2 ni pfumelele ni dyondzisa eka madyambu ya siku ra namuntlha leswi hi nge se tshamaka hi swi dyondza namuntlha ni lava ku ya dyondzisa hi vuvekisi a hi ngo vuvekisi a hi ngo investment mi tshama mi dyondzisiwa hi investment n'wina vuton'wini bya n'wina hi lava ku vulavula hi vuvekisi Swilo leswi swa hi bayizisa nkarhi wun'wanyana ku na ku hlayisa mali na ku vekisa i swilo swimbirhi swo hambana ku na ku saver hi xilungu na ku invest i swilo swimbirhi to save and to invest ma swi twa ku na ku invest ku na ku saver. ku na ku hlayisa ku na ku endla vuvekisi se mina na n'wina leswi hi swi zamaka nyana kwala ku fambeni ka vutomi i ku hlayisa ivi swi nyanya ku hi endla swisiwana lava swi tivaka lava nga dyondzisiwa va ri karhi va endla vuvekisi ivi va humelela ku ya emahlweni. Eka buku ya Eklesista, buku leyi yi tsariwe hi munhu loyi a tlharihini swinene, hi Solomoni, hosi ya vutlhari. Hi yena a nga tsala na buku ya Swivuriso hinkwayo liya. Loko mo hlaya Swivuriso mi ta kuma swilo swin'wana swa matimba ngopfu. Se hi yena a tsalaka na buku ya Eklesista. Se a kombisa mhaka yin'wanyana ya ku munhu loko a ta a hanya evuton'wini u fane a endla vuvekisi hi fane hi endla vuvekisi ka swa Xikwembu hi endla vuvekisi na leswa hala nyameni physical and spiritual kahle kahle physical investment ya laveka and spiritual investment na yona ya laveka ku swi kota ku balance. Se twanani mhaka yo vava laha loko yi sungula vhesi leyiwani. Yi ri cukumeta xinkwa xa wena ematini. Ma, ma, ma xi vona xinkwa mi xi khomini mi xi cukumeta matini. Yi ku siku rin'wana u ta xi kuma xi fundzini. mi xi cukumeta ematini lava khale va swi tiva ka ha nwiwa tiya hi xinkwa lexiya xo u rhanga u thothanyana xi tsonganyana tiya a xi nandziha ku dlaya aleluya u thotha ayayaya xi huma xi fundile se yi ri yin'wana translation la yi ku cukumeta vuswa bya wena i mhaka leyi nga olovi hi ku phela cukumeta vuswa bya wena ematini siku rin'wanyana u ta tlhela u byi kuma Se rito ra Xikwembu se ri boxa ri ku endla vuvekisi eka matiko ya sevhene kumbe eyiti hi ku a wu swi tivi ku mundzuku ri ya xisa ku yini hi ku matirhelo ya xikwembu na wona a wu ma tivi hi swi vonile hi nkarhi wa covid reality ya vutomi se a yi lava ku vuya lahaya mi kuma ku vanhu a ka ha yiwi mintirhweni ene va ku no work no pay loko u nga yi tirhweni a wu holi se a ko tshamiwa mi kuma ku munhu swi le ku tikeni why a hi dyondzisiwangi ku endla vuvekisi lava tivaka swinene swa vuvekisi va ka hina um vuvekisi na na na na ku hlayisa swi famba swin'we swilo leswi swi nga mi bayizisi kahlekahle n'wina va hlamuseta ku loko mi ri karhi mi hola mali yo karhi leyi mi yi holaka Mi fanele mi va na mali ya mu yo ringana muholo wa n'wina ne wa n'hweti mara mi va na miholo yo ringana six months loko mi hola thousand rand swi vula ku a bank leyi mi nga yi hlayisa a hi yo vekisa leyi leyi mi nga yi hlayisa mi fanele six thousand mi va mi ri na yona. 6000 liya no nyika xikombiso hani 6000 liya yi yimela ku loko ntirho wo tshika wu hela mina 6 mandzi yo lava ntirho mara mi ri ku holeni mali liya ya n'wina mi nga yi veka hi mhaka ya ku mali leyi mi nga ta mi yi vekile yi ringana six months ha twanana okay a hi swi tekeni mi hola five thousand rand loko mi veke tin'hweti ta sikisi mi ta mi ri na mali muni n'wina mi tiva kumetse e a hi twenty five i 30 okay 30 ne hi swona loko mi ku mi hola 5000 ani kasi ho hi vulavula hi sikisi a hi fayifi okay se mi ta va mi ri na 30000 se swi vula ku loko ntirho wo tshika wu herini evuton'wini bya n'wina ni mina six months leyi nga ta va yi ku yi mi holela swa endleka mi tlhela mi kuma ntirho wun'wana vanhu va nga swi vonangi ku n'wa mi heleriwe hi ntirho hi mhaka ya ku vutomi bya n'wina byi ta va byi nga cincangi madyelo ma n'wina ma ta va ma ha fana madirayivhelo ma n'wina ma ta va ma ha fana leswi a mi endla swona mi xava swona mi ta va ma ha xava hi mhaka ya ku loko n'hweti yi hela 5000 ya ha nghena mara ku ta sala e 25 ma swi twisisa loko ku hela n'hweti yin'wana 5000 ya ha nghena ivi ku sala 20 se swa kota ku mi holela mara why swi tsandza swilo sweswo a hi dyondzisiwanga ku endla vuvekisi na ku hlayisa va byeleni kwalano mi ngo swa yila ku kuma mali mi dya hinkwayo mi nga si yi na peni va byeleni mi ngo swa yila va languseni kwala mi ngo mara n'wi mi na tihanyi mi dya bi ku nga sa na peni aleluya swa yila ku kuma mali mi dya yi ku bi mi fayetela loko mi yi fayetelisa leswiya mi heta nkarhi wolowo mi nga sala mi ri hava na peni n'wana a vitaniwa va ku u thoriwini joni ka leswi a nga swi apulaya a hi yeni mali yo famba n'wana u hava se mi boheka ku ya endla yini ku tsutsuma mi famba mi lomba timali mi za mi ya nghena koho machonisi ene loko mo za mi nghena ka machonisi hayi a ma ha humi hi ku marito na vito i machonisi va ze va mi khoma ku mi nga ha humi se swi vula ku mali ya ya leyi mi yi vekaku ku ku ku nga ri liya ya ya ya ya ya ku investa liya ni vula liya ya ku sefa marito hambi no tirhisa rito ro sefa ma ri twisisa musi mali liya mi yi sevhaku n'hweti na n'hweti liya i xirindamhangu mara mali leyi mi endlaka vuvekisi mi yi vekisa yi nga mi pfuna no dyondzisa vana va n'wina xikolo yi nga mi pfuna ku mi tlakula evuton'wini na loko mi vuya phenxenini mi kuma ku mi na mamiliyoni ya kahle hi lawaya a mi ku mi vekisa mi kuma ku hayi mi le phenxenini ya kahle swinene hi mhaka ya ku twenty million yi kona hi ximalana xexo a mi ku mi endla vuvekisi n'hweti na n'hweti evuton'wini bya n'wina loko ku ya hela malembe se ku fika malembe ya pension mi va mi ri na swin'wana swa kahle swa xiyimo xa le henhla se i mhaka yin'wanyana ya nkoka leyi hi fanelaka hi dyondza tekani mhaka leyi mfundhisi va mi dyondzisaka yona namuntlha problem leyi hina hi yi endlaka ngopfu hi ku a yi dyondzisiwangi hi lava ngopfu ti-liabilities ku tlula ti-asset Ni ta mi hlamusela. Liability i nchumu wun'wana na wun'wana lowu humesaka mali masiku hinkwawo. Loko ri za ri xa, movha wa kona wu ri namuntlha u ni chela mali u ni chela petirolo ya mali muni, i liability xi xexo. Loko ri za ri xa, xin'wana xi lava ku hakeriwa, swin'wana leswi mi swi hakelelaka a swo pfuna ngopfu nchumu, i liability swilo sweswo. se liability a hi a hi focuseni haleno liability i nchumu wun'wana na wun'wana lowu mi dyelaka mali na nsati u nga n'wi teka a fika a va liability hikuva a nga nghenisi nchumu sweswi vafana loko va lava ku teka va langusa ku u dyondzini na u na yini u ta tisa yini emutini hi ku u ta tekiwa fika u va liability kwalaya wena hi we wo humesa mali masiku hinkwawo a wu nghenisi yo huma se manguva n'wansati wo fika a hundzuka liability u dangerous ngopfu yoloyo mara ku na asset asset i nchumu un'wana na un'wana lowu nghenisaka mali na n'wina loko mi heta ku twa rito leri mi nga hundzuka asset asset i nchumu lowu nghenisaka mali a yi humi yo nghena i asete xixexo loko mo aka tirhumu laha mi hayarisa vanhu mi kumi asete hi ku n'hweti loko yi hela mali ya nghena hi tirhumu letiya yi le ku ngheneni i asete xixexo a xi mi humeseli mali mali yo nghena aleluya loko mi endla muako wo karhi wa business laha mi tirhelaka kona mi nga dyeriwa mali loko ma ha swi sungula mara i asete hi mhaka ya ku nchumu luwa wu ta mi nghenisela mali na loko va ku ri na holo mi kuma ku mapfa mi hayarisa lava mucato va nghena i asete hi ku xi le ku ngheniseni ka mali va byele hinkwala mi vona n'wi hundzukani asete evuton'wini aleluya loko ri xa hleketani hi nchumu lowu mi nga wu endlaku wo nghenisa mali hi ndlela ya kahle halleluya ma sungula xibusinesana xikwembu xi ya xi ku xi ndlandlamuxa business leriya n'wina vo kota ku rima marima vurimi lebyiya byi kota ku nghenisa mali hi ndlela liya se hi ndlela liya va ka hina loko mi ri na nsimu mi kumi asete hi ku yi ta mi nghenisela swin'wana a swo huma swo nghena se swi ta endla ku hi nga hlupheki hi ku ti-liability ta karhata Munhu kun'wanyani u la ku tirhisa matamatisi lawa na mali ya kona kumbe hi moni swi veka hi ndlela leyi u la ku xava matamatisi lawa na mali ya kona a nga ri ku na yona mara mbewu u na yona la a ta byala kwalaha kaya ene loko mo langusa laha ka n'wina ku none ngopfu laha mi cukumetaka koho tamatisi ra mila. ene a mo cukumeta mi tlhela mi ya mi ya kha matamatisi laha misava leyi yo mi byela ku ni asete u nga ni tirhisa ni ku nghenisela mali loko wo byala swin'wani laha swi nga nghenisa mali hi ndlela ya xiyimo xa le henhla aleluya se va ka hina vuvekisi byi na nkoka ngopfu byi na matimba hi mhaka ya ku i swilo leswi nga ta hi pfuna evuton'wini hi nga tshami hi ri ku hluphekeni Aleluya. Un'wana, ha musi mina na tirha, ha mina na tirha. U nga n'wi lahla mutswari hi mali ya muholo? U nga n'wi lahla munhu wa ka n'wina hi mali ya muholo? What if o hundza misaveni ka ha sele two weeks ku n'hweti yi hela, mi lava ku swi endlisa ku yini? Hikuva n'wina mi yimele muholo. mi yimeli muholo ku mi ta kota ku lahla munhu hi muholo va byele hikwalaho ku a mi nge n'wi lahli munhu hi muholo se loko mi endlanyana society yo karhi mi hamba mi chayela hi vuvekisi lebyiya ku loko to tshika ti bihini mali liya se yi sungula ku mi tirhela hi mhaka ya ku hi karhinyana mi nge swi koti ku va mi yi kuma mali yo fana na liya se swi vula ku na ku ti endlela sosayiti swi na nkoka mara tisosayiti leti mi ti joyinaka ti nga hundzuki liability evuton'wini bya n'wina hi ku un'wana a nga joyina fayifi hi mhaka ya ku ti nyika ribyi maribyi ma fayifi ma ta vekeriwa tinhlokweni ta n'wina a mi swo ku mo tidyela mali laha hinkwako laha ene mali yi le ku fambeni mi le ku hakeleni hi mhaka ya ku ti nyika ribyi ti ri fayifi mali yi le ku fambeni laha mi fanele mi investa endzhaku ka malembe yo karhi swin'wanyani mi kumanyana swin'wana swa kahle swa xiyimo xa le henhla a ni longanga na xihlawula ni se ni le ku julukela a ni a ni tibyeli ku vulavula kunene a ni ku ni nge juluki amen se va ka hina hi fane hi endla vuvekisi na rito ra xikwembu ra hi dyondzisa ku invest do the investment endla vuvekisi swi endla ingaku mo luzekeriwa mavoko cukumeta xinkwa matini ku cukumeta vuswa ematini mara yi ri siku rin'wana u ta tlhela u swi kuma investment a yi dyondzisiwangi leswi n'wana wa xikolo loko u longa ten rand rand ya vekiwa u dya nine rand loko vhiki ri ya hela u na mali muni loko n'hweti yi ya hela u ta va u ri na mali muni hi leyo veka loko lembe ri ya hela u ta va u ri na mali muni se u ta va u ri na mali ya kahle hi ndlela yeleyo hi sungulisa leswiya se loko hi dyondza ku endla vuvekisi hi dyondza na ku dyondzisa vana va hina ku na loko o kuma yindlu leyi fanelaka yi hakeriwa hi n'hweti swi nge he n'wi hluphi swi sweswo hi mhaka ya ku u dyondzi ku sukusela a ha ri tsongo ku hakela a nga na problem ka sweswo se lexi hi hluphaka mi kuma ku na le kerekeni loko ku laveka swin'wana swi lavaka mali swa hi tikela a hi dyondzisiwangi ku hakela swa tsandza a hi swi koti a hi swa hina a swi le ndzeni ka hina mara valungu va kula swi ri ndzeni ka vona a nga na probleme ku hakelela movha a nga na probleme ku hakelela yindlu hi lero swi le ndzeni ka vona twanana sweswi valungu va tirha hi ndlela leyi sweswi mina loko ni ri ku tirheni a ni vekeli ifata mali ni vekela n'wana wa ifata ma ma ma ma swi twisisa leswi ni swi vulaka ani ifata mali ya yena a fanele a vekeliwi hi papa wa mina hi kokwana wa yena kokwana wa yena hi vona va fanele va n'wi vekiseli mali a va na mali ya kahle mina loko se ni ku ni tirha sweswi a ni vekeli ifata ni fane ni vekela n'wana wa ifata na n'wana wa nikayi wa jaha hi swona swi nga ta va qhuva ku ya emahlweni hi yona mhaka vakhegulu va valungu na vakhalabya va valungu loko se va kurini ve rini ni kombela tukulu ni ta tshama na yena why va swi tiva ku tukulu luya va n'wi tekaka already u na mamiliyoni lawa va nga n'wi vekela se va ta dya swin'we ha ah, n'wina ha ah, n'wina mi swi tivi a mi swi tivi hi yona mhaka mi kuma ku i xikhalabyana mara xi le ku hluphekeni i xikhegudyana mara a xi le ku hluphekeni se ku tirha mali ya tukulu leyi xi nga yi veka le ndzhaku xi ku xi vekela xitukulwana xa xona se mi kuma ku a bangi se ku na vo thirty million se kumbe fifty million leyi nga kona ya xitukulwana mo vona xikhegudyani xi ku ka xitukulwana loko wo pasa kahle grade twelve ni ku xavela movha. a hlamala tukulu va ta wu xava kwihi ene hi pele loko a pasa loko mo ya yunivhesiti lava va ku va paki timovha va vo tala i vana va valungu a ha ku pasa grade 12 hi first year u famba hi movha eyunivhesiti wena wa ha yimisa wa ha ku hikunene he wa wa ku hava hi lero wa ha lwa na ku mali ya ku u ta dya yini masiku lawa ma nga kona hikuva a ku vekiwangi nchumu mara mulungu u ta hi movha wa nyuwani hi lowu a tshembisiwe wona ku loko u pasa ni ku xavela movha ene loko a xaveriwe movha luwa mali ya ha tele hi ku u vekeriwe khale hi kokwani wa yena vangani va ngo vakokwani la na vokokwani tsongo va wela kona vangani van'wani vakokwani n'wina mi nga vakokwani mi va vekeli yini vatukulu va n'wina a hi vulavuli hi vana va n'wina sweswi hi vulavula hi vatukulu va n'wina vana va n'wina va fanele va vekeriwile hi hi hi vatswari va n'wina vaswa aleluya se loko mo langutisa loko mo langutisa tindhawu to tala valungu va tshama na vatukulu va vona na switukulwana swa vona ene n'wina mi raha va endle ku xi nga chavi xikhalabyana kumbe xikhebyana a hi mhaka ngopfu ya swona i ku wa swi tiva ku loko ni tshame na tukulu wa mina laha hi nge hlupheki evuton'wini hi mhaka ya ku vuvekisi byi vi kona malembe lamo tala mara hina hi dyondzisiwana ini hi swilo leswi hi dyelaka ngopfu mali mi nge se heta mfundhisi maxaka hi swilo leswi hi dyelaka mali evuton'wini bya hina mi joyini swa girawundi swa hakeleriwa swa n'hweti na n'hweti mi na xitokofela hala xa swo karhi xa vo a eh, a a hi tivaneni swi swi hala mi mi joyini na swo mi le ku hakeleni hala mugangeni mi joyini swin'wana swo xavisana ti-tapawer eh, swo swo xavisana na na switulu na swin'wana na swin'wanyana swi swi le ku hakeleriweni hala swi tele kwala rixakeni mi nge le ku hakeli va languseni kwalano mi ngo kahlekahle n'wi swilo leswi mi swi hakelelaka a mi fanele mi ku mi famba hi movha n'wini va byele mi ku a mi fanele mi ku mi famba hi movha mi ngo i xitolomete xa movha swi sweswo va byele mi ku n'wi mi na xitolomete xa movha n'wini loko ho katsa swilo leswi mi swi hakelelaka hi n'hweti n'wana mi fanele mi ku mi famba hi movha wa kahle ngopfu bands ma-cities bands hi ku mi le ku hakeleni se swi vula ku hi nga tati swilo naswona loko ni hola 200 rand no va ku nyikeni ka xikombiso hani a mi endli xikweleti xo hundza 200 rand mi lava ku xi hakela hi yini hikuva swi tiva ku matimba man'we ma helela ka mali muni ka 200 rand se loko no ya ni ya endla xikweleti xa 250 swi vula ku loko n'hweti yi hela ni hola 200 liya ni ta hakela xikweleti ni tlhela ni saleriwa ni xoteriwa hi mali muni hi 50 rhandi ni famba ni lomba ni pfala laha ya ku ni kota ku hakela se swi vula ku mina ni ya hanya vutomi byo vava fridge yi ta duma na xigubu xa mati lembe hinkwaro hambi swi apulani nyana va nge swi tivi vana kaya hi mhaka ya ku se ni tirhela labani ku na ku tirhela labani la vuton'wini tirhela labani malembe lamo tala ku ri hava nchumu fridge yi ku yi duma na xigubu xa mati pfa yi dumanyana ri condo rin'we naswona a ri yo tumbela mi yo ka mi nga ri vonangi loko mi sweka letin'wana na ro a ri fanele ri swekiwile ri ku ri duma ri tumbetiwe hi tiayisi hi ro tsena ri nga sali Endla vuvekisi. Hi sungula sweswi. Hi endla swin'wana. Mi nga endli swikweleti swo hindza timali ta n'wina leti mi ti kumaka. Sweswi vatswari va hina la mi holaka nyana mudende wa vananyana wo luwa, heyi, swikweleti swa ko leswi nga endliwa, ku tshembeliwi mudende nyana wo luwa nyana. ku endla endliwini mani hala na hala heyi heyi ku joyiniwina leswiya na leswiya heyi a hi zameni ku endla vuvekisi na ku sungula swibindzwani leswi nga kotaka ku hi nghenisela xa n'wachumu aleluya vanhu lava va ngo cool time cool time laha ka malamulele mi vona inge ve le ku huweni na madyambu va hlayela mali loko ku ri ku u endla 500 rhandi hi dyambu Loko vhiki ri ya hela u va a endli mali muni loko ku ri ku five hundred rand ya nghena every day u va a endli mali muni loko ku ya hela vhiki two point five and by four se yi ya vuya ka mali muni loko se yi va na four weeks yi ya vuya ka mi two point five plus two point five a ni five thousand e i mali muni eyi ya vuya yi va mali muni swi vula ku hi sweswiya swo cool time loko n'hweti yi hela 10000 yi nghenini ka akhawunti ya yena n'wi ma ha jika na ndhuti kaya loko wu ya hala mi ku mi koka xitheve mi ku mi jika na wona ku ku pupumisiwa ticondzo leti mi ngo ho kolota leti ti hana tamatisi nkarhi wolowo mi ku mi koka mi ku mi jika na nduti van'wani va bizi ve le ku yimayimeni un'wana a ka ku pondo butsa loko ri ya pela a hlayela pondo pondo butsa liya u na mali muni laha no va ku mi tlhotlheni ku loko un'wana a ka a yimayima hi nga n'wi tekeli hansi kumbe ku n'wi sandza u le ku zameni evuton'wini Hillary u le ku hasleni ku swin'wana swa kahle swi endleka vuton'wini bya yena mara mi kuma ku hina ho hlalela hi va hi nga ri ku endleni ka nchumu do something endlani swin'wana swa yila ku dya mali hinkwayo yi hela munhu a sala a ri hava na peni kahlekahle um lava tivaka psychology psychology is a scientific study of human behavior So psychologically ve ri loko u dya mali u sala u ri hana peni ve ri u wela ka ti-psyche ve ri u le ku pengeni mara i pengelo ra wena n'winyi ve ri u wela ka ti-psyche ko va ku a mi ti-psyche leta to va ku phakeni ka tiphilisi na ku tlhaviwa nayiti n'hweti na n'hweti mara loko mi dya mi sa mi ri hana peni mi wela ka ti-psyche. Hi ndlela yihi na? Un'wana wa swi kota ku fika a xava ka Malamulele, a xava a pfumala na mali ya transport yo vuya kaya. Ma n'wi twa ku yisa ke? Loko a ku hi xikhwameni a kuma ku mali yi herini mara a ri ku xaveni. A ni a wu fanele u teka ya transport wa swi tiva ku transport i mali muni, u yi veka tlhelo a hi swona? Ivi u xavaxava leswin'wanyana. Nakona a wo teketela njhe, u va u kha u hlaya. swi tiveka ku okay na ku swi tiveni ku loko ni ya mavhengeleni ni ya xava yini problem mi huma mi ku mi ya xava grosara mara ku ta ngheniwa na le ka mavhengele ya tifenchara he mi ya lava yini va byele kwala mi ku mi ya lava yini fenchareni hi ku n'wi mi ya xava grosara hi ku mi ta za mi fika mi navela swin'wana laha se mi tikuma mi ngheni swikweletini loko mi suka kaya sukani mi ri na list ya ku ni ya xava leswi na leswi na leswi na leswi ka malamulelo mi heta mi vuya mi ta va mi tirhile mara ku ngheniwa ne le tifenchareni he ku ngheniwa ne le ti-hardwares u ya lava yini hardware hi mhaka ya ku we u ya xava swakudya u ya lava yini hardware va va languseni kwalamu ko mi ya lava yini hardware ku ri ku mi ya mi ya xava swakudya n'wini hi famba swin'we kereke ya hosi xikwembu a xi hi pfuni xi hi katekisa a hi yeni hi ya endla vuvekisi va byeleni kwalamu ku a hi yeni hi ya endla vuvekisi evuton'wini bya hina fambani mi ya zamanyana swin'wanyana va ka hina n'wina mi nga na tiakhawunti sweswi va swi va swi simplifyini swi swi swi olova swilo akhawunti yeliya ya n'wina ya va na savings kwalaya se matekanyana xin'wana mi tibyela ku ten rand yi fanele yi hamba yi nghena laha mo ni ku eka n'wina na siku mi navela ku ice cream a mi na probleme mi yi xava kahle mi tidyela ice cream ya n'wina mara leswiya swa ku ku va negative zero phela yo kolota ku ha chumu ene yi le ku koloteni khadi ku kolota khadi loko mali yi nghena va rhanga va teka leyi yo hakela khadi ah, mara swa n'wi swi le ku vaveni swi le ku tikeni hi le ka deliverance la namuntlha hi delivheriwa atimalini ha tshunxiwa swi mi fambela kahle financially Swi famba kahle. Amukelani ku hlalela van'wana ka misava leyi n'wini. Na n'wina ma humelela. Va nga mi chavisi lava va fambaka va ya hala na heyi na vona swi le ku va tikeleni. Leswi ni nge le ku mi dyondziseni laha a va dyondzisiwangi. Mara n'wina mi na nkateko wa ku mi le ku dyondzeni. A hi beleni Xikwembu xa hina mavoko.